Nhyɛase efi anapa yi video a m'ani twaa so nti. Video a m'ani twaa so no yɛ video of yɛn maame the late Dɔkta Grace Boadu a gyɛ sɛ wafa efunu a amanfoɔ su sɛ Dɔkta Grace Boadu na ɔnyem ansa na ebi a ɔba bɛtwɛn anom wɔ nsɛdɔ anaasɛ biribi saa a wɔn ahyɛ koraa sɛ ɔda maternity ward bi nti amanfoɔ bi koraa so pɛ sɛ wɔn de justify sɛ Dɔkta Grace Boadu woo yɛn na ebi abusua no nnim na abusua no ka sɛ Dɔkta Grace Boadu

wɔ yafunu anaasɛ nyinsɛn mu no, ɛtoo Dɔkta Grace Boadu. Enti awoɔ so deɛ, Dɔkta Grace Boadu antumi ankɔ awoɔ so bi anwo, ankyem amfa ne ho amfa ne ba. Deɛ yɛbɛka no Borɔfo kasa mu sɛ miscarriage no, ɛno bi na ɛtoo Dɔkta Grace Boadu wɔ kwan so. Mempɛ sɛ mɛkae no anaasɛ n'akyi yaw, enti ɛno deɛ yɛmfa nto nkyɛn. Now, another video a mehu yɛ Ndra a mebisa mo a lot of questions, ɛyɛ about Sɔfoɔ Kingsley. Sɛ wobɛkae a, eh, mo sɔfoɔ yi na Ndra Anapam bɛka kyerɛ mo sɛ Yɛse ɔno na kyesɛ na ɔne Doctor Grace Boadu hyehyɛ hɔ nom a, kyɛsɛ Doctor Grace Boadu fi South Africa baeɛ koraa no 2024 yi na agenda no a ɛda hɔ no sɛ nka ɔne Sɔfɔ Kinsey no ba bɛware. Before anwummere no me kɔ tee a na ɛkyerɛ a Sɔfɔ Kinsey no koraa wɔ yere o a ɛnyɛ ne yere ne Doctor dabi Doctor Grace Boadu neɛ sɛ ɔyɛ neɛ ɔne ne twɛ pra ne yere ankasa ankasa wɔ hɔ a kyɛ sɛ ɔngyae ne yere ɛna afei so no saa awareɛ no mu no ɔwɔ mba bɛɛ mmienu ɛwɔ saa awareɛ no mu na me sɛ Ɛno na ɔne Dɔkta Grace Body hyɛ hɔ. Ah, nti ebia agyama ɛno na abusuafoɔ no gyina so nti a wɔde woo ne ti ko no anaa? Efi mfi hɔ no. Ɛna wɔn bɛ drop yɛ ɛna wɔn eh, tu tenae sɛ wɔn kɔ. Na aka kakra mi aduru hɔ na mi nim ɛkwan a abusuafoɔ no fa teɛ sɛ ɛyɛ sɔfo no kwafo abɛpie mu ɛwɔ hanom a ɔreba. Deɛ ehu yɛ ara ne sɛ abusuani baako apue afiri fie hɔ na wabɛ stɔpe The whole ɛyɛ sɔfo nokwafo ne ne team ne ne members ɛyɛ ba nyina sɛ daabi ɔmo ɔmo nwura mu ah, sɔfo ɛyɛ sɔfo nwanwa kakra nti ɔno deɛ ɔkɔɔ n'akyi ɔkɔ ɔkɔɔ ne kaa ho sɛ ɛyɛ ne members no baako mmienu bi nkɔ bisa sɛ deɛ nti ɛna ɔmo ɔmo ɔmo nwura mu maame ne saa pii baa ɛsaa bi gyina ɔmo sɛ ɛnyɛ bibiaa nti a yɛmma mu nwuram because sɛ maame no ankasa ɛyɛ yɛ maame Grace Boadu maame na ɔwɔ aburokyi no nya mmɛduru Ghana nti wɔn mma ɛyɛ sɔfo nwuram. Afei a wohu sɛ Ɔsɔfo Kingsley rekɔ yei ɛnyɛ Dɔkta Grace Boadu fie na mmom ɛyɛ Dɔkta Grace Boadu maame efie a te sɛ ɛno no wɔ Asaman Dɔkta Grace Boadu fie ankasa deɛ ɛno no ɛwɔ Abirepɔ na Sɔfo Kingsley yɛ kyerɛ mu a after sɛ Dɔkta Grace Boadu ne sogyani a na ɔne no hyehyɛ hɔ nom Efiri line no mu no, ɛna sɔfɔ Kingsley no ne ne ba bɛhyɛ hɔ. Nti na mebisa sɛ, ah, ebia na abusua no nnim anaa nti na order from above bɛkaa sɛ sɔfɔ Kingsley wɔmpam no. Nti mekɔbisa m'akɔnkɔnsafoɔ no sɛ wɔnkyerɛ me mu, na abusua no nnim anaa, ɛna wɔde audio wei ɛprɛɛ me sɛ, hwɛ, Doctor Grace Boadu maame koraa no, na ɔne sɔfɔ Kingsley no di nkɔmmɔ sɛ, agya, sɛ biribi wɔ hɔnom a ɛkyere ne ba Doctor Grace Boadu so a, sɔfɔ Kingsley no ne ne nkasa mma no. Hello Kim, morning. Kim mpakyɛw me ho te sɛ. Mpakyɛw sɛ mo ho yɛ deɛ. Kim mesrɛ wo, baatan yɛ ya. Ɛno ma te me ba no ho asɛm bi. Kim mesrɛ wo, hu me mmɔbɔ, ne me mmɔbɔ. Mesrɛ busa me ba no sɛ, mesɛ mesrɛ no deɛ na ɛha no, wɔ maame ne me. Me na me woo no baa wiase, mesrɛ no. Adeɛ bi ɛha no bia, wɔnka nkyerɛ me, mesrɛ no. This is also a video to establish sɛ Sɔfo Kinsey na ɔne abusua no wɔyɛ okay nti na mebisa me ho sɛ ah. Ɛba because wei yɛ sɔfɔ Kingsley ɛne agya naase ɔmo di asa a Doctor Grace Boadu da wɔakyi hɔ nti na mibisa mo sɛ ah nti ɛdeɛn na ɛbɛnam so ama anaa ɔmo susu sɛ ebia na sɔfɔ Kingsley edi Doctor Grace Boadu sika no bi ana because mehu sɔfɔ Kingsley ne fie agye sɛ ɔwɔ tiktok ogyina fie no mu cars esisi fie no mu na ade nti mesan kɔ bisa akɔnkɔnsafɔ no sɛ anaa ebia ebusua no se ɔɔtafere sika no bi ana na ɔse o deebi. Sɔfo Kinsey no koraa no, nna Ɔdɔktɔ Grace Boadu no ayɛ Sɔfo Kinsey ne sikasɛm wɔ sor kakra. Mintsie audio wei, ntsi mepɛ dɛ me no wo mmienu nyina yetsie audio no.
Because egu w'anim ase. Enti wobɛayɛ sɛ Mister King, onni sika a obetumi de aboa sɛ Grace gye. Sɛ fa yɛ adwuma. Mister King sika bebrebe ɔwɔ yi. But ɛfa baabi a ebia osuro sɛ ɔde ne sika koraa ma a ɔbɛyɛ dɛn? Wokɔ akɔhye no. Ɛnyɛ saa deɛ a wɔmfa mma wo because obi a ɔde ne sika bɛma. Na according to m'akwankwasafoɔ no, this audio no suggest sɛ na Sɔfo Kinsey no koraa no tumi boa Doctor Grace Boyd no financially. Na mese ɛyɛ wo deɛ ɛfɛ no nto hɔ, ɛnyɛ afei ansa yɛbɛbɛka asɛm because when Doctor Grace Boyd nni hɔnom a sɛbio ɔbɛtumi akyerɛkyerɛ nsɛm mu as to what a ɛsiiɛ. Ɛna me nso no Sɔfo Kinsey no nso nyɛ available a mɛtumi akɔbisa no sɛ Sɔfoɔ na wobɔ wɔn sika sɛn anaa seisei nti wo deɛ ɛfɛ no nto nkyɛn. But one thing a ɛyɛ available yɛ interview a Sɔfo Kinsey de akɔ akɔyɛ Ah kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔkɔ yɛ wɔ Kesben FM now that interview no ama makɔ akɔ tie interview a ɛba panyin Zion Felix ɛne assistant doctor ɛwɔ Doctor Grace Boadu ne hospital ɛwɔ Accra no ɛyɛ yɛ now in that interview no assistant doctor ne kaa sɛ ɔno na ɔbɔ a police foɔ no mpo ɛmu ɔmo wɔ punu no police case ɔmo kɔ yɛ ɔmo kɔ report yɛ ne adade nyinaa ɔno na ɔbɔ ayɛ. Ɛna ɔmo so daabi yɛ ne saa ɛbɛyɛ police case nti yɛn de kɛmfa report ansa. Then I call report my police contact. Now again, assistant doctor ne saa so ka wɔ mu sɛ apolisifoɔ no koraa kaa sɛ wei no ɛnyɛ criminal case ne biribi. Policefoɔ baeɛ no, ɛna wɔn so oh, key ni ɛhyɛ inside. Te sɛ anka nipa no locki no wɔ outside deɛ, ɛne anka yɛahu sɛ ebia nipa bɔneni bi na akɔyɛ no biribi. But so far as ɔno ara locki no wɔ inside deɛ, na kyerɛ sɛ ɛnyɛ obiara na ɛkum no. Nti wɔ investigation biara ho hia, nti yɛnkɔpɛ obi na wɔbɛbu dɔɔ no. Ebia na ɔyɛ unconscious na yɛnrush no mfa no nkɔ hospital. Mepɛ sɛ wo underline saa nnoɔma wei no ato hɔ. Again, Assistant Doctor no san nso kaa sɛ ɔsɔɔ Doctor Grace Boadu mu no, na ne honam no ayɛ sɛ ayɛ bɔtɔbɔtɔ bi saa ayɛ sɛ obi a sɛbi o, ɛni deɛ mesɛ meka, mesɛ meka, wada hɔ akyɛ. Ne body no koraa no wosɔ mu na ayɛ sɛ worepagya no a na baabi a wobɛsɔ biara na arough. Baabi a wobɛsɔ ayɛ sɛ body no kura ayɛ sɛn. you see. But in Osofo Kingsley a ne sɛ ɔne Dɔkta Grace Boadu ɛtwe mpena no, ne account a ɔkɔ mae wɔ Kesben no, ɛnna ma ɛtwe m'adwene kɔsi all these potholes a ɛwɔ mu. Because according to Osofo Kingsley ne account a ɔkɔ mae no, ɔkyerɛɛ mu sɛ ɔno ne leading policefoɔ Ɛma ɔmo kɔyɛ polis repɔt ne biribiaa a ɔno na ɔdi anim. Ɔno na ɔne Dɔkta Grace Boadu kasa ansa na ɔmo losee communication, ɔkɔ daa ne fie wɔ Accra ansa na ɔɔkɔ fie hɔ nom akɔ akɔ hwɛ Dɔkta Grace Boadu. Ohuu baabi a na Dɔkta Grace Boadu da nyinaa a ɛnyɛ bathroom na mmom no ɛyɛ washroom a ne sɛ washroom no ne bathroom no bom deɛ bɛn nyɛ sɛ ebia bathroom sink na ebia Dɔkta Grace Boadu yɛbɛka sɛ ebia ɔpatreeɛ a ne sɛ ɔbɔɔ hɔ. Tie ɔsɔfoɔ Kingsley account ɔde baeɛ. Ok.
Ɛɛm awerɛhoɔ sɛ yɛba a, yɛ a na ɛnyɛ fɛ sɛ yɛbɛkokɔkɔ akyire akaakae nkorɔfoɔ yaw. Ɛɛ ba ba anɔpa yi on Kesbeh no sɛbio wo akɔyɛ ɔsɔfoɔ a Nyame Bible na ɛkura wo no. Ɛɛ maame yi berɛ a wo huu no berɛ bɛn kɔsi sɛ ɔtuu kwan baeɛ a saa awerɛhosɛm kɛseɛ yi siesie yɛ?
oh grace deɛ deɛ ɔno ɔbɛduru yɛ no deɛ me akora na mekɔ nka mekɔ hyia no na na me nso me ho mfa me yare na nkasa startee uh, before uh, saturday no okay na mene ne kasa yɛ a ɔyɛ sɛ ɔsim ntimi ntene nka biom nti anɔpa na anɔpa no monday ayɛ sunday anɔpa na ɔse ɔsim wɔ hen ɔsim from south africa aba okay aba ghana okay
nti na ɔbɛyɛ transit ɛwɔ uh, ethiopia okay nti ɔdu ethiopia no nyinaa maame tee ne nka sɛ wabɛdu ethiopia nti ɔsi mu aba ghana okay.
that time na me so mewɔ ahɔhoɔ aka wɔ m'ani na me ho mfa me nti mankɔ asɔre sunday no okay.
na ahɔhoɔ baba me nkyɛn wɔ fie a ɛdi nkɔmmɔ kakra okay. ɔfrɛ si mu sɛ wabɛdu nti me mɛ meeti no airport na so mentumi mma anɔpɛ yi okay.
saa ma wafrɛ me deɛ mentumi mma nti no eh, fa drop me kɔ fie na ɛbɔ anwummerɛ a mehɔtɔ me kakra mepɛ aduro nom na masi mu aba nkran Okay. Na sɛ na wowɔ Kumasi na ɔno nso abɛdu Accra. Ah.
Bata ma na ɔpɛ sɛ ɔne me hyia no mema nti. Ɔntumi ankɔhyia no wɔ airport hɔ. Yeah.
Nti ɔkɔdu fie no wotee ne nka bio?
Ɔkɔdu fie no metee ne nka bɛɛ atu mu hɔ. Ɛna meyɛ ne sɛ mesi mu aba. Nti ɛbɔɔ ɛbɔɔ bɛɛ fon na ɔsan frɛ me na so me na meba. okay tìmí mi si mu ha bɛyɛ five okay tìmí kò nyɛ n'asɛ mi ne ne kasa fon mi fere na na ɔnfa okay ɛna ɔno nso nsɛ nka mi kɔ baabi a ɔno no seconds mi fere na ɔfa na mi nso ɔno nso afrɛ mi mi nso mi fere na ɔno nso afrɛ mi okay nti na mi nti ne kasa na ayɛ stranger kasa na mi nkɔ du akra no driver ɔ drive mi yɛ na journey saa no mi pɛ sɛ mi drive okay ne driver ɔde mi kɔ ɛkɔ so wɔ obibi yɛ nti ɔbɛsan rekɛn ne nti mi de ne kɔ sɛ ɛtɔ so pii no. sɛ wɔn kɔfa vip okay nti mímí sii na mi san firi greece a wɔn afa na mi sɛ nɛ wɔfɛ no wɔn afa deɛ mímí kɔ da mímí fie wɔ akra okay ɛna mímí kɔ pɛ baabi da nti mi da yɛn na deɛ kyɛn still a bɛɛ saa mi nyina mi fɛ na ano fa ɛna mi fɛ workers ni saa ɛna na greece yɛn ti ne nkan ne dade na wɔn fɛ yɛ anɔpa no mi nso mi kɔ hɔ bi a yɛ nyina ɛkɔ yɛ yɛ ɛkɔ yiyi no mi gyina hɔ bi na yɛ nyina ɛkɔ bu dan no. biribi esi ebi a meme hɔ na ɛwɔ ah polisi bia no. Ah nti mo ne polisi mo ne polisi fo no nyinaa na ɛkɔɔ hɔ kɔ buu dan no. Ah me anam kɔ yɛ me ne me ne ne nkora na ɛkɔ report biribi a. Now from Osofo Kingsley account ɔde bae no na de sɛ nsɛm wɔ hɔ because sɛ wo pay attention a number one ɔsee wɔn a threaten no severally ɛno nti na wankɔ saa anadwo no ankɔ sɛbi o yɛ maame Grace Boadu hɔ nom saa anadwo no wɔn bɛduu Accra no. Mɛbisa wo kakra o oyere Anaa ɔbaa a wo ne no te hɔ aa, mmea a wo ne no tu anammɔn, watu kɔ abedu, wafrɛ wo sɛ bra, wafi Kumasi akɔdu Nkran, wofrɛ no a wɔmfa, biribiara mpushi wo sɛ ma memfɔɔ so nkɔhwehwɛ no than sɛ wokɔdaa wo fie a awerɛhosɛm sei akɔbɛn. Aa ɛɛ ɛɛ biribi biribi fɔɔsoo me sɛ ɛwɔ sɛ mekɔhwɛ na deɛ ɛwom ne sɛ na nkɔmmɔ bi adi kan akɔkɔ so. uh, for uh, threatening threatening bi nti na i was uh, uh, care kakra meyɛ careful kakra uh, na nkɔfoɔ bi trɛte wo sɛ woamfiri ne nkyɛn a wɔbɛku yes there's something behind nti wo koraa na akɔɛ te sɛ ɛyɛ mpratwe deɛ ba na akɔɛ atetɛ atetɛ kakra bi kɔ na wo nso wosuro wo ho Saa na ɛteɛ.
Pɛpɛɛpɛ. Nti wo frɛ no na wamfa no a wamma wo access to her no na kyerɛ sɛ wo nso mpɛ sɛ wobɛkɔ sɛ bi a Saa ne meyi meyi bɔfo bebree.
That is ne that. ne privacy. That doesn't mean sɛ wo ne no wɔ hɔ no na ɔne obi foforɔ nso wɔ hɔ nti na wosuro sɛ bi a ɛkyena na akɔfa problem aba.
Oh dabi dabi ɔno deɛ ɔnyɛ saa koraa. Ɔ- Ɛnyɛ ɔba a ɔyɛ basabasa. Okay. Ɛno deɛ saa de no deɛ na ɛnyɛ saa. But in terms of nipa bɛn no na na kyɛ sɛ sɛdeɛ sɛdeɛ yɛkɔ ayi a yɛsɔ fie yɛ okay okay okay number two ɔsɔfo kingsley ɛsaa nso ɛsuggesti yɛ sɛ sɛ nneɛma ankɔ sɛ nea ɛte a ɛdeɛ nsɛm bebree bɛba abɔnten ɛberɛ a mokɔeɛ no report a medi nkan nyaeɛ ne sɛ na ɔwɔ bat house a wɔbutu hɔ a sɛbi na ɔnhyɛ hwee a na wafiri mu ɛwɔ bat house ɔmo buu pono no kɔeɛ no saa pɛpɛ
Na kyerɛ sɛ mohwɛ mu a, ɛfi anwummerɛ no ara na wo ne no kasa a na ɛmfa no. Mpatɔ, ma memmisa wei nsrɛ, mesrɛ misa o. Mokɔeɛ no na ɔde aduro bi asi hɔ anaa sekan bi aka no anaa ne nipadua na biribi aka no anaa normal person a sɛ bi ɔwɔ bat house a ɔda hɔ a wafiri mu?
Ah, ɔno kora na ɔni na ɛhɔ no nyɛ bathhouse na ɛyɛ wash ne bathhouse no nyinaa bom ba na ɛhɔ ɛhɔ no nyɛ bathhouse na ɛhɔ yɛ toilet

Ɛnti na kyerɛ sɛ assumption no bɛyɛ te sɛ ɔkɔɔ washroom hɔ no na bi a ɔtwa hweeɛ anaa ɔtu hweeɛ baa na obiara nni hɔ.
Na wo ne no tena bɛyɛ mfeɛ mmienu no ɛwɔ hɔ a n'ani so tumi bere no ma no twa hwe saa anaa ɛwɔ hɔ a biribi saa tumi si. Ah, saa nkɔmmɔ no nyinaa no bɛyɛ akyiri. Okay, okay. Ɛbɛyɛ akyiri.
Okay.
Uh, because. Asɔfo ah, mi respect deɛ wobɛka biara because ɛyɛ eh, um, sɛ bi nipa ho asɛm na yɛka. Ɛna eh, mi nua. Ɛbɛyɛ akyiri because mɛ ɛdɛn eh, a mɛ ne ne hɔ deɛ ɛdɛn mi ni bibi nneɛma bebree wɔ mu nti ɛbɛyɛ akyiri ntumi nye sisi a. Okay, okay, okay, okay.
Wei ma mi dwen sɛ aso biribi wɔ hɔ nom a wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛka emu no kura naa because another thing ɔsɔfo kisi ɛsan kaeɛ a de sɛ contradict deɛ management mpo de ba abɔnten a meyɛ sure sɛ ebia abusuafoɔ no gye tom ara sɛ wɔde ba abɔnten no ne sɛ wɔantumi ankyerɛ de Dr. Grace Boadu kɔyɛ wɔ South Africa pɔtee because sɛ wobɛka a management se Dr. Grace Boadu kɔɔ South Africa for two weeks course but interviewer no bisa Ɔsɔfo Kingsley Question about deɛ Doctor Grace Bodu kɔyɛ wɔ South Africa no, ɔsee ɛno deɛ ɔmfa nto wɔn asa, Laya, deɛ ɛwɔ mu biara no ɛbɛba abɔnten akyire. Ɔsɔfo mpakyɛ South Africa a um Grace kɔ no ɔkɔ sɛ ɔkɔ holiday ɔkɔdi Christmas anaa na ɔnte apɔ na ɔkɔɛ? Ah okay saa hɔ no deɛ deɛ ɛde bɛtwɛ ɔkim later no. Okay. Sɛ nneɛma bi ɛyɛ yɛ ne nyinaa no deɛ ɛwɔ mu biara bɛba abɔnten. Na perception no ne sɛ na ɔyare dada nti ɔkɔ South Africa sɛ ɔkɔ medical check up.
mempɛ sɛ mɛkasa afa eh, saa asɛm no ho ɛne sɛ ɛno n'akyiri no eh, sɛ nneɛma a yɛtoto no ɛyɛ din a biribia bɛyɛ din anyɛ din a biribia deɛ ɔsɛ okay wei ne ma mebisa sɛ aso there are more secrets a ebia